Penaos 'mañ kont ganeoc'h, bounterien koad ? Hiziv en em gavomp c'hoazh evit komz deus goukaj, goukaj domarajoù a welit amañ war ar skeudenn. Ha marc'had 'peus peus klevet c'heloù. Setu kampion ar bed nevez en echedoù. Ha hemañ zo n'eus n'eus trec'het ur rekord ivez dre ma'z eo an hini yaouankañ a-viskoazh setu triwec'h vloaz hepken. daoust dezhañ diskouez bout koshoc'h nemet-tre er vloaz hag e hag e deus te deus bro India setu hiziv on vont da zielfennañ tenn sachet 'm eus un nebeut partiennoù hag n'en deus c'hoariet a-enep dinglirenn neuze dinglirenn hag a oa kampionad ar bed ar chinat hag a oa deuet da vezañ kampion goude nije dilezet Carlsen, Magnus Carlsen e ditl neuze e daou vil tri warn-ugent. tenn a oa war ar match, peurliesañ oa Goukech oa lañs gantañ er partiennoù, lañs en horolaj muioc'h a amzer gantañ, lañs en digoradurioù, ha pezh 'veze prientet alies 'veze muioc'h a souezhadennoù. Setu din-me ma e reizh en dije gouniet memestra hag e vije kampion bremañ daoust da din bezañ bezañ graet e seizh gwellañ memestra. Setu amañ e oa gougaj gant ar re wenn ha din gant ar re zu. Din en deus tapet ar marc'heg. Deut eo 'n eskob amañ e Sepemp. Ha ma vije bet c'hoarvezet da rouanez tapout amañ e g-pevar, daoust hag-eñ e c'hallfec'h kavout peseurt taol-kaer, un taol dic'hortoz, c'hall bezañ c'hoariet gant ar re wenn. Gallout a rit ehanañ ar video hag a respont bemp pemp, pevar, tri, daou, unan. Neuze, ni garje gober lamm d'ur roue amañ, pe zo va 'm tapet gant an tour a zo er c'horn, ha pa welit eus ur pezh a zirenk ac'hanoc'h, ur preder c'hall bezañ penaos c'hallfen skarzhañ an tour. Neuze, amañ e teu ar rouanez, un taol dic'hortoz ar rouanez eus penn all an dablez, a zeu a-veskell amañ da dapout H6. Ha ma vefe tapet amañ eacheiz gant an tour e c'hallfe Gougech ober lamm d'ar roue. Gwelet a rit emañ gwarezet gant an eskob, gant ar farouell, ha n'hall ket ar roue achap. Met keroc'h c'hoazh, Gougech, n'eus ket c'hoariet-se dre ma n'oa gwelet an difenn a oa moaien da c'hoari gant ar re zu. Setu deoc'h-c'hwi bremañ da gavout penaos difenn P'edo chom bev er blegenn-mañ hañ, hep koll an tour evel-just, gant ar rizun. Ha neuze e raomp kont ivez diheñchañ deus an du ar rouanez a lamm e d-pevar lec'h ma ra berzh d'ar roue. Ha ma vez tapet ar rouanez bremañ e c'hallan adtapout ar rouanez wenn. Ha setu benn-ar-fin en em gavan eñ gant daou bezh gwerin ouzhpenn, ar pezh a zo ur splet ha memestra evit ar re zu. Met ker 'm eus lâret-se met n'eo ket rediet memestra da dapout ur rouanez. Marc'had e c'hallfe lakaat an tour, lakaat ur gwarez etre an daou. Met ma vez lakaet an tour e c'hall aberzhiñ war an tour ur wech ur wech c'hoazh ha un desperadoù pa ouiomp e kollimp ur pezh e aberzhomp e aberzhomp-eñ evit Evit gounit amzer ha klask gounit ur pezh all war-lerc'h, an dra-se zo Desperado. Ha ma vez tapet ar rouanez, bremañ 'tapan ar rouanez-se hein, hag em eus un tour ouzhpenn. Ha ma'c'h avezfe d'ar roue mont d'ar c'horn amañ, bremañ 'c'hallan tapout e H-pevar perc'h d'ar roue. Ha ma vez adtapet gant ar rouanez, tour da H-pevar hag ober ra bec'h d'ar roue. Ha dre ma ra bec'h d'ar roue, ha n'eus ket amzer ar re wenn d'ober lam 'giz-se. Ma tistrofe ar roue genan e tistroan da acheiz ha n'eus ket lamm ken, bremañ e kontrollan ar garezenn, ha setu e vo trec'h ar re zu. Ma n'eo ket se zo c'hoarvezet ar bartienn, me ez eo a zo tennet eus ar bartienn gentañ a-benn ar fin e oa bet gouniet gant Dinglýren, ar pezh a oa ur souezhadenn kar soñjal a rae d'an dud e e vije lañs gant Goukej kentoc'h. Neuze unan zero evit Dinglýren. Dont pelloc'h. Neuze aze en em gavomp gant an trede partienn, ha goukej gant ar re wento, ha dignlêrenn gant ar re zu. Dignlêrenn un eus c'hoariet Tour H5. Ha pa iskis a-walc'h war ar bartied-mañ, eskemmet e oa bet ar c'hoanezed abred a-walc'h. Aze e weler, ha même pa 'moa sellet ouzh ar ouzh ar blegenn, e soñje din oa oa gwell 'vit ar re sur, pa weler ez eus kalzik gwerin gwan deus deus tu ar re wenn. Met ur sapre kudenn a zo amañ, hag Oukech 'neus kavet an taolioù gwellañ evit tennañ splet. Diouzh an eskob e sedaou. Setu a ran un ali deoc'h ret eo tennañ splet diouzh an eskob e sedaou. Penaos vo graet? Deoc'h c'hwi da anaat ar video ha da glask ur pennadig. Setu ur respont, moaien zo d'ar re wenn trapañ an eskop. Penaos trapañ anezhañ dija? Ret eo mirout outañ da vont kuit. Aze ma vije tro ar re-se e c'hallfe achapañ e F5. Setu n'eus c'hoant ebet e pevar, mod-se 'vez stanket e hent, ha goude D dap E pevar, F dap E pevar. E Rodrozom, tours e-unan hein, ha ma sellit mat hein, n'eus neblec'h ne c'hell mont an eskob-se hep bout tapet hein. Ma rafe betek Detry 'vije tapet gant an eskob all ha ma n'eus c'hoant tapout e Betry e vo tapet gant ar marc'heg. Met n'eo ket ken splann aze koulskoude, rak gallout a ra ar re zu c'hoari marc'heg e c'hwec'h, ha goude tours e-unan Ha marc'heg D-pevar eo difennet an eskob gant ar marc'heg. Neuze bremañ c'hallan-me tagañ ar marc'heg c'hoazh gant ar re wenn. Eskob Ev-daou, mod-se ma'z afe kuit ar marc'heg e c'hallfen tapout un eskob met n'eo ket ken splann c'hoazh. Abalamour da eskob G-Seiz zo bet c'hoariet ha ma c'hoarvezfe eskob D-pevar e teufe en-dro eskob Depouar ivez, hag e takfe un tour. Ya ? Neuze peseurt taol zo bet kavet amañ gant dinglerenn ? Un taol all evit tagañ ar marc'heg ha n'eus lak ennañ da c'hounit ur pezh. Ar respont 'benn tri, daou, unan ha gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet marc'heg e daou zo un taol un tammig iskessañ. Ma dag ar marc'heg hañ, bremañ setu ma c'hoarvezfe d'an eskob tapout amañ e betri. Eh ben en fin ne daplin ket an eskob en-dro, difennet eo, met tapout a rin ar marc'heg e DPR. Ma ma vefe tapet gant ar marc'heg e betri, pezh zo c'hoarvezet neuze e tapan eskob e CEDEAO. Marc'hig da bep-dek daou, roet da bep-dek daou. Ha a-benn ar fin n'eus neus tapet ar re zud d'ober gwerin a-enep ur pezh met n'eo ket trawalc'h. Alies ret eo kaout tri fezh gwerin a-enep ur pezh. Da skouer ma tennfen bep daou amañ e vije tri fezh gwerin tremenet deus un tu all hag e vije dañjerus hag e c'hallfe kempouezañ enep ar pezh. Amañ ne gempouez ket war. Ha daoust ma n'eo ket ken anat-se e oa deuet 'benn goukej da c'hounit e bartienn gentañ. Er match, setu emaint rampo aze goude an trede partienn. Deomp pelloc'h. Aze emañ dinglêrenn gant ar re wenn ha gouglech gant ar re zu, trom stu ar re zu. Ha ziskouez ket bout ken ken mat-se evit evit ar re zu dre ma vez benn ar fin 'z eus bet c'hoariet marc'heg d'e daou ha gourdrouz a ra ar re wenn Tapout ac'hanomp amañ e pevar, ha goude ma tapfen en-dro, tapout ar pezh-gwiriñ ne seblant gant ar rouanez. Neuze moaien 'vefe marteze tapout e DPR? O soñjal ba mod-se ne gollin ket ar pezh-gwiriñ, met n'eo ket trawalc'h, n'eo ket trawalc'h abalamour da marc'heg e pevar. Ted, da skouer, n'hallan ket tapout amañ evel-just hein, peogwir e kollfent Meuronez. Neuze e rankan-me tapout Meuronez, tapout hec'h hini, marc'heg dap, ha tapout ar marc'heg war-lerc'h, hag amañ e tapan gant-se hein abalamour d'ar golonenn digor hein, hag gwelet a rit amañ 'z eus ur splet, ur splet plegennel. ur splet strategel, met ur splet sklaer memestra, evit ar re wenn, abalamour d'an estrukturenn fall, evit ar re zu hein, amañ n'eus ar pezh-gwerienn digenvez e-se c'hwec'h, ur pezh-gwerienn eilet e pevar, hag an eskob fall hein, da lâret eo an eskob n'hall ket tagañ tamm ebet pe joue ar re wenn, ha koulskoude ma marc'heg a c'hallo en em gavout e-se pevar, e pemp marteze, ha tagañ se c'hwec'h. Setu se n'eo ket n'eo N'eo ket dereat, Margaret, el live-se, evit ar re-zu. Ha neuze n'eus bet soñjet gougech, n'eus kavet an tu da kavout birvidigezh ivez, da aberzhiñ ar pezh-gwerin ha kavout birvidigezh en eskell. Neuze penaos 'neus graet? Gallout a rit ehanañ ar video ha ribotat ho penn. C'hoariet 'neus E-pemp. Ok, debeut a servij e-pemp, daou dra. Debriñ a ran ma farouell da gentañ, ma eskop, hag e leuskan ma rouanez da zont betek gêr C'hwec'h, lec'h ma tago Gedaou. Neuze e c'hoarvez e oa bet marc'heg dap, didap rouanez dap Sepemp, perak ne dapfen ket? Ha evel-just ne zin ket da eskemm. C'hoari a rin rouanez gêr C'hwec'h o tagañ Gedaou. Astenn a-walc'h a c'hall bezañ evit gwir amañ rak rak ma vefe kastellet gant ar re wenn e teufe eskob Astri. Hag aze e ro drouzan lamm d'ar roue a-giz ma welit, ha ma rafen get re a c'hallfen pe en em zilamour se klas reiñ lamm egedaou, peotramant just tapet un tour, hag em bije graet un eskemm mat. Peogwir e kravoc'h an tour get un eskob. Posubl e vfe d'ar re wenn c'hoari getrit diouzhtu ivez. Met 'benn neuze e c'hallfe bezañ un arvar ivez o roue ha diaes dezhe lakaat o o zour amañ ba'r c'horn da c'hoari. Goude eskob Gpevar, eskob Efri da skouer. Bon marteze e tapint da gentañ e Dpevar kuit da goll kuit da goll-nañ ha ma tap en-dro e c'hallont c'hoari traoù 'vel Etri evit digoriñ ar c'hreiz. Eskob Gez-Pevar a-benn ar fin e c'hall c'hall bezañ dañjerus a-walc'h evit ar re wenn. N'eo ket sklaer-sklaer met digolloù a zo en eskemm d'ar pezh gwerin bezañ aberzhet a-dra-sur. Er partienn n'oa ket c'hoant da difenn an dagadenn. Ar re wenn setu n'oa prientet ha prientet en a-raok ar re wenn oa prientet mat-tre war ar partienn-mañ, Dinglêren, skipailh China oa bet Barrek aze war an taol-mañ rak goude marc'heg d'e daou, ronez Gadab Gedow en deus kastell e bras, roet Evdow ha tapet e pemp. Ha benn ar fin aze e c'hall e tiskouez bezañ dañjerus a-walc'h evit ar re zu ar wech-mañ rak div golonenn zo digor war-zu ar roue ha gwelet a rit eus kastelloù enebet, pa vez kastelloù enebet giz-se, an hini a dag ar buan posupl war askell roue an enebour alies a za ar splet gantañ. Setu ma ouzhpenn-se zo son eil tra ar marc'heg-mañ hein, a ro drouz tapout e pevar, marteze en em gavout e F-c'hwec'h evit terriñ kastell an enebour, petamant e D-c'hwec'h war ur garrezenn greñv-se. Setu deut oa a-benn Goukech d'ober rampo er partienn-mañ memestra, met tenn e oa a-hed ar partienn ha A-wechoù vez ranker kavout traoù dic'hortoz get pemp a aberzhier pezhgwirin kuit da gaout ur blegenn gwashoc'h. Ma, deomp pelloc'h evit ar poent e-chom rampo c'hoazh. Amañ un draig vihan a vartien lec'h ma 'nije gallet goukej gant ar re zu. Ba trec'hi siwazh n'eus tapet ur splet met n'eo ket deuet a-benn da goñvertiñ ur splet betek-penn. a zo un taol normal a-walc'h war bet c'hoariet gant Dinglêren evit ar wirionez ha miche c'hoariet ar memes tra me sur war tour-bez unan a dag ar pezh-gwir nevez-saezh hag a vir ouzh rouanez bet c'hwec'h amañ a rafe berr a c'hallfe bezañ torr-penn. Me, fellout a ra d'ar re-zu bountañ o gwerin war askell ar rouanez ha kavet o deus an tu ha an itrik bihan aze da zont a-benn d'hen ober. Peseurt mod ? A-wechoù Na memes ra-me er vuhez ha pa vez klasket miret ouzhin d'ober un dra bennak, e klaskan ober memes tra. Setu, hag aze n'eus bezañ memes preder goukech da lâret eo. N'eus ur c'honteuz da mirout ouzhin da da da da vountañ bepemp, n'hallin ket, eh ben ober a rin memes tra. Rak goude bepemp, sed a bepemp, ne dapin ket diouzhtu evel-just, abalamour d'an tour a dapfe en-dro, met gallout a ran c'hoari un taol etreat. Ur bec'h etretant giz-se, bec'h d'ar roue, hag ur wech fivet ar roue e tapin en-dro amañ, ha troet eo da troet eo fall a-walc'h hein, evit ar re wenn, rak bremañ e c'hourdrozan Escopadou, hag e c'hourdrozan Bpevar, ha buan a-walc'h e teuin a-benn da grouiñ ur pezh gwerin tremenet ma n'eo ket daou, ha daou bezh gwerin tremenet mod-se hein, da lâret eo n'o deus c'hoant ebet evit herzel-nez war ar rouen kwa. zo dañjerus-bras. Setu kavet oa bet gant Goukech, siwazh diwezhatoc'h en doa graet un nebeud fazioù hag e oa deuet a-benn din da da achap gant ar rampo c'hoazh. Setu e chom kevatal evit ar poent. Siwazh, nebeud parti enno goude, e oa bet graet amañ ur mell fazi Gant dinglerenn ur fazi ne c'hortozer ket gwelet gant ur c'hoarierien e-livedig gwir. Met goude a rit an amzer evit c'hoari a oa KO. Evit ar re ne c'hoariont ket kenstrivadegoù, KO dalvez ur wech 'peus ket peus ket mui amzer ken. Ekolez ha n'eus ket amzer 'vez lakaet ouzhpenn e pep taol. Koulskoude, e darn vrasañ a partiennoù Sir, bep tro ma pouezer war an horolaj, e c'hounezer tregont eilenn, da skouer, pe dek eilenn, d'an nebeutañ. Hag aze efe ket. Setu-se ral bezañ stresius-bras kar euh pa zeufe ma-benn da gaout ur blegenn wellañ war an dachenn, euh war an tablez, a-benn da fin ne zeufemp ket a-benn da da c'hounit gant an diaouer a amzer. Hag aze, sur-walc'h, e oa gwazh warnañ. Setu, n'eus lakaet 'nañ d'ober ur mell fazier, n'eus rouanez C-eizh. Ha daoust hag-eñ e kavfoc'h an taol-kaer amañ a lakaont termen d'ur bartienn evit ar re wenn, tro ar re wenn, respont 'benn pemp, pevar, tri, daou, unan. Gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an aberzh rouanez, rouanez da b'se c'hwec'h. Kar ya, benn-ha-fin, ma vez adtapet ar rouanez, petra zo kaoz e c'hallomp reiñ hom rouanez ba peogwir e adtapi an tour hag e rouanez dezhañ da c'houde ? Rak emañ stanket, n'hall ket fival abalamour d'ar roue zo a-dreñv. Ha ma tap an tour heñ evel-just an difenned berr d'ar roue, hag erfin en em gavan gant ur pezh ouzhpenn hein, ur pezh ouzhpenn ma ma n'eus ket a enep-c'hoari, ma n'eus ket a chañsoù enep hein, e vo vo gouennet aes. Ha ma ma tibab ar re zu tapout gant ar rouanez e-ter memes tra hein, tapout a rin gant eskob ha n'hall ket adtapout mod-se gant bez a dalc'hfen bec'h d'ar roue gant tour hag erfin am eus gounid ur pezh. Setu gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an taktik-se hein. Ma oa diaes deoc'h soñjal aberzhioù rouanez, ba soñjit peseurt taolioù zo ar re rediusañ. Met na fin daoust hag a c'hallan ober bec'h d'ar roue ret vo d'hor jediñ bec'h d'ar roue daoust hag a c'hallan tapout traoù ha klask mont ar pellañ posupl betek ma ne vefe ket mui a daolioù redius. Ma, setu ur poent-lañs. Ur poent-lañs hag e oa izel spered din goude goude ar bartienn-se hag e soñje d'an holl aze ar c'hlaostreoù a oa war deus tu deus tu Goukej da vat. Met koulskoude, koulskoude, er bartienn war-lerc'h e oa en doa graet o bartienn a-feson aze din hag e oa deuet a-benn da gevataliñ un disoc'h c'hoazh. Hag e ran da ziskouez neuze pezh oa c'hoarvet er fin. aze 'welomp mañ dinglêrenn gant ar re wenn a goukej gant ar re zu. Memes niver a bezhioù met daou bezgwerin ouzhpenn evit ar re wenn ha n'eo ket forzh pere pezhgwerin ha daou bezgwerin tremenet a zo prest d'ober un damez hein. Evit ar poent e chom an tour a zo torr-penn ha neuze e c'hourdrouz tour e eizh hein. Gant ar soñj ba tap c'hanon hag e tapin c'hanon en-dro hag e rin ur rouanez. Setu n'eus kas ket goukej kontrolliñ ar garezenn-mañ gant F-c'hwec'h. Hag amañ A-daol-trumm, n'eus ket prederiet zoken raktreset noa a-raok en deus kavet Dingle. Un taol en deus lakaet e enebour da zilezel war an tomm. Ar respont 'benn tri, daou, unan. Barregoc'h m'ho peus kavet tour-dab-keiz-seiz berr d'ar roue. Perak e ran an tour ? Ma, 'benn ar fin, ma vez tapet un dro goude-se e tapan un dro edour dezhañ gant berr, hag fa- ha pa vefen adtapet pe ne vefen ket e c'hallin treuzfurmiñ en ur rouanez, ma fez gwirion. Ha goude-se ba, ma rouanez ouzhpennañ, gant div rouanez alies n'eus ket n'eus ket a dortal hag moaien zo dilezel, hein, evit gwir. Aze da skouer ar roig e-seizh, rouanez e-seizh, eskob F-seizh, rouanez da bep-c'hwec'h difennet Per, roue a-seizh ha rouanez a-seizh lamm d'ar roueañ. Achu an traoù. Setu neus dilezet goude tour-dab G-seizh hein, rak forzh penaos ma'z afe kuit hein, e vije lamm d'ar roue ivez gant rouanez da bach-c'hwec'h Per, eskob H-seizh ha rouanez H-seizh lamm d'ar roue. Setu hag houmañ a oa unan eus ar re vravañ deus deus perzh ar vuhezourien, enfin deus deus soñj ar vuhezourien kentoc'h e oa unan deus ar re warañ bet c'hoariet gant Ding er c'hampionad. Setu hag aze en em gavin er bartienn ziwezhañ tout. Gant an disrampo c'hoazh evit ar poent, daou boent eus a bep tu ha partiennoù rampo hepken hag e oa bet graet dija trizek partien ijineta am eus ket diskouezet pep tra met partiennoù hir bewech gwaskus. N'eo ket aes evit ar c'hoarierien ar pezh a zispleg aze e e vije kouezhet eneboul, kouezhet eneboul kampion ar bed, ar pe kampion ar bed Digneren amañ. rak ur pezh gwirion nebeutoc'h 'neus, setu e rank difenn aze un dibenn dibenn partienn-mañ, met n'eo ket ken diaes da zifenn, rak n'eus pezh-gwirion tremenet ebet eus tu an enebour, ha ma fezh-gwirion zo war liv du, setu n'hall ket bezañ taget gant eskob Gwenn, ha Aes a-walc'h 'vije chom da c'hortoz, goude-se e c'hallfe ar rezioù klask m'eo sañset e rafe rampo. Hag amañ, gant ar gwask gant an amzer ha gwask ar mach, gwask ar c'hrogad, en eus bet c'hoariet Tourev daou, a zo ur fazi bras ha spontet an holl heulierien ha spontet an holl strimourien hag a zielfenn ar bartienn. Ha kavet 'vo ganeoc'h penaos Gounit amañ gant ar re zu. Neuze ma n'eus ket moaien d'ober lamm d'ar roue, alies en echedoù e c'haller gounit. En ur ober ur rouanez neuze en em gavout en un dibenn-partienn a zo Gwened evidomp. Amañ da skouer, ma viran un eskob a bep tu e ran rampo, ma viran un tour a bep tu e ran rampo, me ma n'eus nemet roueed e vo kollet alies evit ar re wenn. Sellomp peseurt-mod. Neuze e ta a-benn da rediañ eskemm ar pezoù, tour da bev-daou, roueed a bev-daou, hag an eskob trapet er c'horn. Pec'hed, pec'hed mont da drapañ e e eskob er c'horn-mañ-se goude eskob D pemp, eskob dap, roueed dap. Ba ma vije bet e-bezeiz an eskob 'nije gallet achap ha mont da lec'h all aze n'hall ket. Ha bremañ goude roue tri, roue pemp amañ 'zeus zeus bet tapet an enebadur da lâret eo emañ tal-ouzh-tal an daol roue hag ez eus un niver ampart a garazennoù etreze, aze ur garazenn ha ma vije amañ 'vije ket a enebadur, ma vije aze 'vije enebadur un dro. Moa zo dorsellet ivez ouzh liv ar c'harrezennoù evit kompren afer an enebadur eñ, va m'emañ an daou rouetal-ouzh-tal war memes liv neuze eo bet tapet an enebadur. Neuze da bezañ servij an dra-se a-benn ar fin an hini a dap un enebadur c'hall en em gavout forzh pelec'h war an dablez ha koulskoude an hini n'eus ket n'hall ket. Hag neuze e rank kilaat ha goude roue F daou. roueed e-pevar, enebaddur a-veskell, roueed daou, roueed e-pevar, enebaddur a-dal, roueed daou, roueed e-tri, roueed daou, roueed e-tri, roueed daou, roueed tri, benn ar fin, e teir a-benn. Deu c'hounit ar pezhgwerienn get-tri hein, ha goude vo aes-tre hein, gant daou bezhgwerienn ouzhpenn hein, e voc'h e voc'h gouest d'ober ur rouanez ha da reiñ lamm. Setu goude ur barrad from. Evit an daou c'hoarier amañ e oa bet oa bet dilezet goude goude rouedel. Met koulskoude gell eo-nije bon klask un toull-trap daoust ma vije ket bet en-dro peogwir e anaoued an dra-se evel-just goukoù-kech met din da ziskouez deoc'h memestra goude rouedel tri F-pevar ma vez tapet F-pevar rouedab F-pevar roueed daou aze arabat bountañ re abred get tri. Gwell eo lakaat e roue dirak ar pezh-gwerin goude roe'h unan roe'h daou. A-benn ar fin n'eus hini arall herzel-nañ da vont betek penn an dablez da drosfurmiñ en ur rouanez. Met un toull-trap gant ar re wenn a zo distreiñ da e daou giz-se. Hag amañ arabat tapout. Eget-tre an daoust m'hon eus daou bezgwerienn ouzhpennin eilet hag e teu an abennañ. D'en em gavout egedaou. Ha se zo rampo hein, pa n'hall ket ar rouedu en em gavout dirak e bezgwerinañ, benn ar fin aze evit bezañ trec'h ar rouedu a-raok en em gavout. War ar c'hazezennoù-se, ur video 'm eus savet dija war ar chadenn a roue roue pezgwerin versus roue. kit da welet ar video-se ma n'oc'h ket asur war war seurt plegennoù. ma vefe graet F3 bremañ e c'hallont c'hoari roue F2 hag amañ n'eo ket ken anat-se echu ar bartienn d'e gwir rak ma ne rit nemet tostaat ho roue ha bountañ F2 berr da skouer roue F1 goude roue F3 ez eus gwall lamm me ya gwall lamm ha neuze e rafe rampo hag e vijemp bet an tie-break. n'eo ket se faot da Goukech. Hag aze, daoust hag-eñ e kavfoc'h bremañ an doare amañ de de dremen, de c'hounit evit ar re zu. Ar striv diwezhañ. Pemp, pevar, tri, daou. unan. Ha marvat hor peus klasket tri c'hornañ, evit ar re a oar tri c'hornañ zo o sevel un tri c'horn gant ar roue evit koll an amzer, met amañ ne za ket en-dro. marvat 'peus klasket ober an dro aze deus an tu all, met siwazh n'halli ket tremen. Setu an dra nemetañ evit gounit a zo reiñ ar pezh-gwir en e ev daou. Pegen souezhus! Pegen diboell ! Me 'vez gwir, goude roet e tri, e teuimp a-benn da c'hounit getri, hep ober gwall lamm, ha neuze da da dreuzfurmiñ ur pezh gwirion get. Goude roet e tri, roer daou, roer daou, roer unan. roit a bgetri roit ge-unan hag homañ ne vern ket 'vefe bet tapet an enebladur gant ar roue gwenn pezh a gont hon em gavet war ar c'harrezennoù aour aze e gwer hon a gwel bremaik ha goude roeaj tri roeaj unan ge tri roit ge-unan ge daou hag ar roue az a kuit e-f daou ha roeaj daou etreuz sur-min en ur rouanez hag e vintrec'h Evel-just 'oa mestroniet an dra-se gant an daou c'hoarier, setu 'oa bet dilezet gant din un druez evitañ rak stourmet 'neus mat ha goût a raemp 'oa striv bras peger 'oa izel e spered a-raok ar match. La lâret 'oa bet 'oa diwasket ha koulskoude 'neus gellet stourm. Met evit gwir e reizh vije bet gounid gant Goukech ha 'neus graet deus ar prelabour war an digoradurioù e oa lañs gantañ en ur bern partiennoù hag en deus stourmet betek-penn. Setu gourc'hemennoù da gampion ar bed nevez ha ken ar c'hentañ tro!